Ti a Alistair McRae off. Mynd i'r sgip.
Yn yr un un cymal, cofia? Do. Bai ti oedd o, de? Ie. A wedyn tynnu trwsus lawr a dangos dyn i Alistair McRae, oh, cofia? Na, ti'n neud, ti'n mynd i. Ac oedd o'n chwerthin.
Ie, yeah, wel.
o ti oedd yn mynd i chwerthin neu crio not.
Gwyndaf! Helo! Fforwyt ti?
A, dwi'n iawn, diolch ti.
Ti'n wrthi?

Fiends of Mackinton's Mackinnon's Victory Challenge. Iasu, mae hwnna'n darllen yn dda, yndi? Chwarae teg. Chwarae teg. Os ti'm yn gwybod y stori i gyd, mae'n gret. Mae yn di. Ond yr hyn Mackinnon yna yn poen yn pen, yn doedd? Ha? Yn doedd? Yn yr F2 cas ac yn yr grŵp N cas. Ac yn y blaen oedd yn five times world champion. Ti'n cofio? Do, cofio, do, do.
Be nes ti wrong te?
Na, fe dod eitha fi. Fe dod eitha fi. Wel... Lot o bethau yn beryg. Be di hanes yma yn Dolgelle werth i cael te? Lot o Suzukis yma, ond dim lot o Fords. Na, mae Fords wedi mynd yn dena ar hyn o bryd. Hwn di'r ola te?
Na ti.
Yeah. Dwi'n mynd i cadw hwn yn shed te? Na, dim ar hyn o bryd. Dim os neu di brynu gyda fi. Be di pris rhywbeth fel hyn rwan te? Oh, siwt o 26, 27. 26, 27. Yeah.
Ond yn good cars yn doedd? Ti wedi werthu cannoedd o Fiestas yn do? Amryw o Fiesta do, ers y dechrau. Be oedd y car i werthu mwyaf te? O, Fiesta.
Fiesta oedd o, ie. ie.
Sim Sierra, Mondeo, car mawr wan te. Puma, fanna, Cougar, yna fo. Mae'n gyd ar y transition wan, mae'n newid i, i gair electric. Wyt ti man am electric, electric car? Dim ar hyn o bryd, na do.
Dwi'n wir. Dwi'n licio mm.
sŵn mm. injan. Mm, job, di.
Ond sôn am sŵn injan, mae yna sŵn injan draw fan hyn, does. Ti'n cofio nhw?
Yndw. Wyt ti beth di bod hwnna? Na, ti'n di bod hwn. Ond ti'n cofio hwnna? Ond dwi yn cofio hwnna.
Do, oedd hwnna'n dwy flwydd o...
Hwyl. Lot o hwyl, special. O, stres yn doedd. Oedd o'n stres. Ond oedd o'n hwyl yn doedd. Oh, eh? Blydi car yn mynd yn doedd, chwarae teg. Oedd o'n pretty unreliable, ond...
Pan oedd o... Ddaru nhw wneud y car. Formula Two World Champions, wedi cael ei bildio yn Sbaen. Ie.
Ond mae hwn wedi cael ei bildio, ail bildio wedyn, lawr yn Daventry. Yn, yn byd i enw'r boi, Steve Black, SBG, Seat Cupra Sport. Dyna ti.
Yn dal yn dechrau dda, yn dydi, ar ôl y blynyddoedd i gyd? Yndi. Ie, ond on, on, cael ei bildio'n rhaid nais yn doedd? O, yn, yn yr adeg oedd hi, ti'n gwybod, chos mae pethau di, mae materials di newid gymaint dros yr 20 mlynedd dwytha, yn dydi, ond adeg ynny oedd o di cael ei wneud yn neis iawn.
Ac o'n i'n cofio newid rhain rhywle a ochr y ffordd a o'n i'n sbarcio. Ti'n cofio? Oedd y car yn mynd ac oedd y, oedd y, oedd y, oedd y installation di mynd. A rhoi tape dros nhw a pethau a... 'Na ti.
A wedyn head, head gaskets, dim head gaskets, yr heads i hun yn torri, cofia? O, no, ma' nhw Yn wir. Finland, Na, ma' well na'r- testio yn Finland. O'n nhw well yn yr MG, dwi. Ie, wel, ie. Yn ti. So, mae, wyt ti wedi gwario llwyth ar hwn wan i cael o i fynd? Wel, dweud y gwir 'tha chdi, mae stori reit ddiddorol. Um, Prynes i'r car o faint, ugain mlynedd yn ôl? Pymtheg hmm. mlynedd yn ôl? O, Richard Betts yn bu'r car, yn oedd? 22 Motorsport. Oedd y car yn, yn neis pan gael ar y gwir. Ond um, ges i deal, dwi'n mynd aml iawn, dwi'n cael deal, ond mi ges i deal tro yma fy Codemaster. Ah, right.
A dyn, os welid i ar y, ar y gemes sydd wedi dod allan yes, rwan, yeah. mae'r Seat ar y, ar y gem. Right. Ac oedden nhw eisiau soundbite. Isio sŵn y car. Isio sŵn y car, so mi ges i chydig bach o help at wneud o, i ail wneud o i gyd. Ond i'r challenge wan. Ers faint o'n i yn y car ma dwytha?
Lot o amser yn ôl. O, o, o, o, watch, watch. Well done. Ti isio help Ie. hefyd? Do'n i'm yn gorfod arfer corona dy hunan te gyda O man bach. Sut ti'n mynd i ga'l y belts yma? Dwi ddim. O, ti ddim.
Ti reit gyffyrddus fyd. Wel ma'r set braidd yn yy... Ydyn, wel... Di- diom diom yr un un set wi fyswn i'n deud. O sori. Achos mae o'n mae o'n reit yym gul. Ma' fwyt ti o dim byd i neud efo chdi. Ti gwbo be' 'di velcro na? Nadw.
Oedd gennai cloc bach, ac oedd yn adio time fyny, yn doedd? Ac oedd yn agor fenna. Oedd, oedd. Ac o'n i'n sticio... O't ti reit wych efo maths, yn dod? Wel... Dim efo adio amser, ond ti, ti, dwi'n cofio. Os o fod yn gallu dweud 1.30, a wedyn y llall 7.58, ac adio fo fyny mewn amser, de? Oh, forget it. Ond rod, rod pint o'i flaen ond de? A wer y gol, e. Yeah. A wer y gol. O'n i yn ennill lot o rallies efo adding up fi, ynde?

Helo, helo. Fideo hwnna te. Spots.
O, mae rhywun at ti'n ôl ti. Ie, yeah, spot lamps. Ynddo.
A wedyn, os eisiau mynd i reverse, ti'n meddwl, right? Achos oedd o'n sequential box. Oedd o'n mynd...
gwasgu hwn fel motorbike. Ie, yeah, so, so i mynd mewn i reverse, so ti'n gofio tynnu hwnna fewn. Ie, yeah, rod o'n zero, a tynnu hwnna.

Nedo. Ti ddim eisiau help? Dwi'n neud o. Ti'n mynd i neud o dy hun?
Da iawn ti. Oedd um, O'n i'n neud y rallies na fo Jenny Lee, ne, uh, Jenny Lee Hermanson, y Swedish girl na'n doedd. Ac oedd y cage yn mynd fyny fanna. Ia, si, oedd hi'n job i ddod yn allan o fewn. Waith na hwnna. Da, ie. Ti'n licio fo? Dal yn licio fo? Yndw, chwarae teg.
Chwarae teg. Mm. Be wnaethon ni wneud yn hwn te? Wel, ar y cychwyn ar y ni ddiwedd yn ail yn y bencampwriaeth Brydain yma. Torrodd y power steering yn cael ail a llosgys di dy freichiau. Cofia? Rod y belt yn ôl mlaen.
Rod y belt yn ôl mlaen.
O, cofia Finland, o'n i di mynd allan o dŵr. Ti di am y radiator yn diawl da? Wel, o'n i'n siarad dŵr.
O fanna, ie. A cofio, o'n i'n cael dŵr allan o'r afon. Yn, yn, yn Finland.
Right. Ac oedd o'n, o ti'n mynd, ti'n mynd, o ti'n mynd fod i wneud. Oh. Ac oedd Gary Savage... A dim fel ti neu rhywbeth fel Ie, na, na fo. A wedyn... Ti mor... Tŵr. Dwi'n cofio llenwi'n helmet. Efo dŵr allan o'r ditch a dod a fo nôl i'r car a wedyn ddaru Gary Savage ffeindio allan a ddaeth ar y radio i ddeud stop, stop, stop you've been seen by our officials a rhoi dŵr yn y car you're excluded a nes i ddeud o bygwra fo come on we'll go to the next stage ac oedd Sa- yy Barbara Armstrong yna'n stopio ni mynd mewn i'r stage. Ti'n cofio? Na dwi'm yn cofio'r bit na.
Dwi'n cofio. Dwi'n cofio Indonesia pan oedden ni yy yn y Ford. A tryca petrol. Oh! Gynna i llun fan hyn i chdi o Carlos pan oedden ni'n cyn mynd i destio i Indonesia. Oedden ni'n dau'n teammates, ti'n cofio? Doedd. Yn y Repsol...
Ie, y World Rally Car. World Rally Car. Ti'n cofio ni'n dilyn ar road section yn rwle? Ac ar y... ar yna rhywun redeg dros y ffordd fawr. Ar y reci. Yna'r... na'r tro gorau dwi'n cofio Carlos. Oedden ni'n dilyn o yn neud reconnaissance. Ie. a mi aru 'na rywun, fel hogyn bach, rhedeg... Ie. ...ar draws y ffordd... Ie. ...o flaen o, t'mod... Ie. ...fel ar ffor fawr... Ie. ...a mi aru o lluchio'r car un ffor a ffor arall o'n blaena' ni a methu'r boi o'dd yn rhedeg drost y ffordd o fewn hynna. O reit. A dim ond fo sy 'di gallu arbed y ddamwen ti'n gwbod o'dd o'n ffenomenal. Be' arall dwi yn cofio am y rali yna o- on' ma' 'na rai pethe dwi'n cofio. Lot o bethe. Mynd ar goll efo Ar y reci efo Lewis Moya a Carlos. A ond Carlos yn dweud, o, a Lewis yn dweud, sure how there is a shortcut through this plantation. Athyn ni ar goll am rhyw dwy awr, cofio? A nôl, we came back to the same place. A Carlos yn, Lewis yn dod yn radio, Howard, I'm so happy. How, why are you happy, Lewis? We've just lost two hours. I find out I make a mistake, I am human at last. cofio? Cofio o'n dweud hwnna? Ti'n cofio chdi fanna, sa?
Hwna'n ennill, ennill, Iawn, ti 'di ennill yr newid. Ulster. Ti di newid, yndo?
Tamaid Tipyn bach. bach, tipyn bach.
Tamaid bach. Yna fo, beth od ydy'r sain pint, ynde? Sains pint, ie. Ges i £5,000 am colli pwysau, yndo?
Ti'n edrych yn dda, fanna. O, ti'n edrych yn dda, yn dal, chwarae teg. 83 Llond dy kilos.
groen.
83 kilos. O'n i wedi dod lawr un do. O, chwarae teg.
Oedd yn job mawr. O ti fel, o ti fel wiwer. Treinio bob nos. Dwi'n cofio mynd i'r Isle of Man yn neud y Manx National, efo Ryan de. A ti eisiau mynd am run, nes ti dweud. O, go on then. A nes i, gone. O ti'n nacad ti ôl fi. O ti'n anhygoel. O ti wrthi'n neud rhywbeth bob diwrnod. O'n i gofyn neud yn daith. Chwarae teg. Wnaethon ni wneud y preli efo e yn yr esgot ar y dy' Sadwrn a wedyn ar y dy' Sul fflio allan i Indonesia, cofia? 'Na be' ddigwyddodd ie. Ie.
Ag yym cyn mynd lawr fan 'na oedden nhw'n meddwl fysa yn good idea i fi mynd lawr i Boreham i mynd yn yr esgo- yn y yn y Cosworth yy esgort oh, Cosworth yeah, yeah. just to acclimatise, cofia? Athon ni rownd yr e, e, y trac ynde. Dych chi'n cofio? Na, y diwrnod. Na. Ac yy ALS on ac o'n i'n mynd rownd a nes i ddeud Iesu mawr ma' ddim ma' hon yn ma' fi'n mynd yn sel wan ma' ma' you know ma' mor troell gyda fe yndi? Yndi. A o'n i'n dipyn bach yn bored ar ôl hanner awr yndoedd? A nes i ddeud gei fi ca'l go mush? Wyt ti'n cofio? Dim eto dim fan 'ny eto. Yn fan 'ny. Reit.
Nes di roi go i fi yn y yn y sy- nes i gyrru'r esgor cosmos. O bechod. Ond o'n i'm yn... lunio ynde? O'n i'm yn gallu o dim lunio ddim byd. Dwi'n cofio roi go i chdi yn Sweden ynde? Ond stori arall 'di wnna. Ie.

yn Audi heb spikes ac oedd o'n terrible. Oedd. A wedyn gethon ni'r gethon ni County Kel- i mynd i moyn y reci car a do'dd na ddim studs ar hwnna chwaith. So ethon ni nôl i rywle i roid studs arno fo ag o'n gethon ni big spin ar y motorway cofia? Hmm. A wedyn ryw noson wedyn nes i ddeud gimme go ca'l go am o Sharon. three or four corners, nath ni dig... Saeson ni?
Fewn i'r cl- fewn, fewn i'r clawdd. A sut os o'n ni o'na?
Lo, lada.
Lada. Lada bech, tynnu ni allan.
Ac o'n i'n lwcus fanna, achos es i off yn Sweden pan o'n i'n gweithio i Malcolm, ac o'n i'n sound am three hours. Achos o'n neb o gwmpas yna, guys. Dim cair yn mynd heibio, ti'n Ti'n cofio Anna Mickle, yr oedd advice i ni? Ah.

A a dros y bumps 'ma a brrr cut out o allan o betrol o can't be allan o betrol o'n i 'di llenwi ar late earlier on o iesu. So nes di cerdded ŵan do o'n i'm yn mynd i cerdded achos o'n i dim o'n i ddim wedi prynu siwt naddo. Na. Ond ti ti o't ti'm wedi prynu sgidie naddo? O't ti yn sgidie fela a siwt mawr. Beth o't ti fwy angen?
O'n i 'di prynu... Cerdded yr un sy 'ma, ca'l petrol, dod nôl, roid y petrol fewn, tanio'r car, dim byd. Na.

nightmare i fod yn onest. Ond mae o, mae o dechrau dod wan, nes o'n ni Bae Ceredigion do flwyddyn dwytha. Dal trafferth ond efo lwc Bae Ceredigion 24 bydd y job wedi sortio. Beth be lle mae'r car arall? Mae'r car arall yn barod wan. O mae ma' redi dod adre wan di?
Yndi, ma' fel newydd eto wan.
Ti di cael y bil eto?
We're on the way! Wyt ti'n mynd delio efo'r bills, nag wyt? Diolch yn gallu... Elfyn eth prynu'r car, so na geith o pryd talu'r bil, ie? Wel, da ni'n gofod siarad neis iawn efo Elfyn fyd ar y pryd, ond... O'n i watch, o'n i siarad efo rhyw boi oedd yn watchad ar y cymal, cymal cynta rally. Fyny o'r borth fanna. 60 left. Wide road. Ag o'ch chi yn unbelievable fanna ddedodd o. Es ti fewn, lawr un ger, llachaf o fewn, half sideways, full power all the way through the corner. Neb arall yn agos. O'r forward drive bois, neb. Ond y boi ma, nabod dipyn bach am ralio, a oedd o'n dweud, Wynda, chwarae teg iddo fe. Oedd o'n blydi mynd. O, ti'n mynd yn does? Ie, ti wrth y poet mynd na sydd ti'n trio yn agos. Dwi'n mynd gofio poeni am y canlyniad dwi'n rhagor, ti'n fawr. Mae'n neisiach o'r ochr yna, ti'n gofio pan oedden ni wrthi, oedd yna chdi bach o bwysau yn doedd? Oedd, oedd, oedd yna rhyw, oedd yna rhywun arall yn talu'r bils ac yn, yn, yn, yn gobeithio am yr canlyniadau. Be di hwn te? Mae hwn yn sequential box. Ynddi, six.

Wel, mae 'di cychwyn ffwr efo Vauxhall engine two point four ond paid a gofyn i fi be' sy' yn 'i wal 'de. Red top. Ie ond mae fwy na red top wan, mae'n black top ag yn bob peth wan. Be' 'di o, Vauxhall neu ddim fynd yn Vauxhall? Wel, mae yn Vauxhall ond gennai Millington short motor yn 'i. O.
Ma'n head wahanol. Wel, mae Millingtons yn neud yym blocs aluminium... Reit. ...iddyn nhw wan achos ma' nhw'n notorious am am dorri ag overheatio. Ond dyn ni'n meddwl bod nhw, bod nhw wedi sortio... So be di hwn, two point four?
Wel, two point five dwi'n meddwl ydi wan, yndi. Ond um, gei dim gymaint o bower ar full Millington engine. Right. Ond ti'n modd, mae hanner y pris. Hanner y pris. Yndi.
O, mae'n daclus iawn, mae'n di. Yndi. Ha?
Ond dy'r car yn mynd i lygyn dim byd o'n torri lawr o'r.
so be wyt ti'n mynd i wneud efo hwn? Dwi'n gobeithio wneud dwy rali, rali Ceredigion. Yeah. ar ryw un tarmac rali arall, a dwi'n pasio, dwi'n gobeithio cynnig cwpl o ralis yn y car gles, yn y coed, dan ni'n, mae'r car gles yn mynd i'r coed, sy'n bechod dwi'n gwybod achos mae'n edrych mor neis, ond, um, so, a wedyn dwi'n gobeithio wneud, dwi'n gobeithio mynd â hwn i Goodwood. O, i Goodwood.
Ie. Yeah cael blast fyny. So dyna, dyna ti, dyna ti pimp rali te? Dwi'n gwybod, a dwi'n neud rhyw deg

O'n i'n gofio wisgo rain ar y YD1. Rali cynta yn y car 'ma, cofio? A nes di gwisgo côt trwy'r bore yn y hotel, a fi, o ti'n chwysu, tyna côt, Gwyndaf, ne, dwi'n iawn, ne, dwi'n iawn. O, chi ddim yn mynd i tynnu côt i pawb weld pink suit. O.
Sport, doedd. Doedd.
E? Ond... Hen Michael, bloody good bloke. Ond chwarae teg, t'bod, oedd y Mister Tomkins yma, yn neud carpedi oedd o. Ie. Ac um, brilliant advertising yn doedd, achos oedd hi'n tynnu sylw, oedd y lliwiau'n yeah. gweithio, pawb, mae pawb yn cofio amdano yeah. fo. A ti oedd o'n i'n meddwl, carpet to carpet, ti'n cofio'r... A, a be oedd, be oedd, right, nethon ni spinio yn Clumber Park, dros y bont. Do. Ac oedd y the the caption wall to wall carpet. Ie. Ti'n cofio? Brilliant yndw. Oedd doedd.
Oedd. Ond ma' dal efo ti. Yndi. Dwi'n gallu ffitio fewn iddo fo. Actually gynna i lun gynna i lun o'r adre o Elfyn yn cael i um, bedyddio. O, oh, yn hwn. Yn hwn.
Oh, bechod bod y blydi uh, llygod di cael hwnna. O, dam, ia chdi.
A wedyn mae yna llyfr fanna. Yn scrapbook. Ti'n gwybod, mae yna dros y dwr yma. Ar ôl clirio tîm am y dad, wnaethon ni roi y bocs yn y garej, a ni'n gwybod lle oedd o bore yma. So es i, wel, es i weld, a dyna, mae scrapbooks mam oedd rhain, so hi sydd wedi gwneud rhain i gyn, li. Li, John Bont, hwnna. Y Cambrian oedd hwn. Li, Howard ydy hwnna, li. Dwi'n gwybod, dyma'n hawl coelio na Howard ydy o, ond... Na fe, gwell yn hyn.
Frustrated Evans plagued with bitter disappointment. Be oedd hwnna? ar, ar y Welsh. Popeth yn torri neu malu.
Gwyndev win gears up for championship. Oedd hwnna rhywun un a, a llall yn daeth. Fanna fo'r llun o'r car. Yw, mae yna lot o bethau fan hyn. Be di hwnna te? Uh, Lurgan Park. Aw, nath ni ennill Lurgan Park o, o 22 seconds. Highest, biggest winning margin ever. Not bad.
Na. Not bad. Rapid Fit Car, ti'n cofio? Mm. Evans fends off Mackinnon, victory challenge. Ond um, hwnna'n sixth overall ar uh, Wales Rally G, REC Rally. Yeah. That was our highest result yn doedd. A na fo, ar y finish. Yeah. First F2, yeah. first front wheel drive,

Faint o'n ti'n gallu weld faint oedd y gwynaf? 40.99. Well, go, adeg yna, so gymaint o £149 heddiw. Faint dio, faint dio?
Send your, send your order by phone or post. To... Uh, to Howard Davis. Faint oedd o?
Ti'n fawr daid, nid i? Please send me copies of 12.99. 12.99? Yeah.
Huh?

Wel, doth o lawr i Borum, ti weld. Reit. A 'dyn odden nhw'n neud rhaglen i Top Gear, a m'o mewn i'r passenger seat, nath o'm neud hanner l- ti'n deud bo' ti 'di bod yn y car am ryw hanner awr, nath o'm neud hanner lap, o- gofio i stopio o'dd o'n chwydu i'w berddew allan, reit? So gor'o' nhw roi mechanic i mewn wedyn yn 'i le o. Ie. A pret- yy ti wbod, imi- meddwl 'na fo oedd o. Ie ie. Ond ti wbod be' ar yr coblyn? Achos oedd obviously, oedd hynna wedi brifo'i pride o'n ofnadwy. Ie, beth am sôn am hwnna, ynde? Na, be ddigwyddodd, oedd o hefyd, oedd gynno fo erthygl yn y Sun newspaper. Reit. A ti'n gwybod be ddedodd o? Mewn rhyw wythnos wedyn? Gwyndaf Evans, um,

Do, o honna'n pretty serious. Ond drych ar Howard yna. Sa ti'm yn meddwl sa menyn yn toddi yn ei geg o na sa ti? Da ni 'di bod yn lwcus, Gwyndaf. Andros o lwcus.
Na? O, ofnadwy. Ofnadwy. Be di'r car well ti 'di gyrru erioed? Heb yr Alfa Romeo am fi wan, reit? A- a- ar ôl hynna.
O, Escort Cosworth, ie. Pam? Y World Rally Car.
Pam oedd hwnna'n...
Achos o'n i'n byw yno fo.
O'n i'n byw yn y car 'na ac o'n i o'r dechre yn i development stage o ti'n gwbod? Ie. A fues i efo fo am flynyddoedd a nesh i dri- o'n i'n o'n i'n neud y shakedowns i Ie. i Oriel ac i Sainz ac i i'r Delacours a'r bois 'ma i gyd o'n i'n dreifio bob un car cyn n'w fynd i'r rali a dwi'm yn gwbod pam bo' fi 'di neud miloedd a miloedd o filltiroedd ac odden ni'n developu'r anti-lack system a'r active diffs a bob peth o'n o'n i 'di dod o'dd o'n Barton o fi 'lly t'mo'. A ges ti chance... Ac yn anffodus ges i'm neud lot o ralis ynddo fo. Naddo, o'n i'n mynd i ddeud, ges ti chance i neud y Indonesia, do? Do, ond... O'dd o'n am- o, o'dd o'n shambles o rali yndoedd? Oedd, ond ti'mbod...
Clipiau sbin i gyd oedd. O'n i'm yn sylwi ar y pryd achos o'n i o'n i'n mwynhau'n mywyd ti'n gwbod o- o- oedd o'n grêt ca'l dreifio rali car dri bedwar diwrnod bob wythnos Ond fedo rewyn wrtho fi, ydw i'n bost oedd o'n wir, bo fi rhy dda fel test driver a rhy handi fel test driver a garu hwnna mewn ffordd um, hamron yn siansi. Cadw ti nôl. Do. A ti'm yn pwysio, neu god. Wel na. A ti'm yn pwysio, ti'm yn gofyn am exactly. am siarad rali, yeah. siarad rali. Yeah. Dwi'm yn gwybod. Un peth arall dwi'n dwi meddwl, um, Dwi'n cofio yn 1990, wnaethon ni wneud y Group N stuff, yndo? Wnaethon ni ennill yeah. Group N y British Championship, a wnaethon ni wneud y World Championship Rallies. Ac oedd na sôn am mynd i wneud y World Championship y flwyddyn nesaf. O, mwy na sôn. Yn, uh, yn y Group N car, yndo? Yn y Group N World Championship. Oedd o job... Athyn nhw seinio Delacor neu... Athyn nhw seinio un car extra. Um, dim, dim Delacor oedd o. Y boi Italian. Dim Yy Franco Cunico? No. Naci?
Alex Fiorio. Alex Fiorio.
Ie, ie. Ac oedd 'na, oedd 'na, clywes i bod 'na 600,000 o budget i ni mynd i wneud y World Championship, oedd. a yy naethon nhw tynnu hwnna. O'n nhw 'di cychwyn hel darna bob peth yn barod i fynd i wneud y Pencampwriaeth Byd. Pwy a ŵyr? So, Pwy a ŵyr? dach chi'n meddwl bod hwnna 'di bod yn yym Drawback.
Falle, ond t'mod ma' 'na... Gen ti ryw rege- gen ti ryw regrets te? Na. No a- no regrets fel o'n i'n gofyn i ti t'mod... Exactly. Do's 'na'm point bod 'da regrets nag oes yn bywyd achos un un siwrne 'dyn ni gyd yn ga'l a a neud yn fawr o'r siwrne ynde ti'n gwbod? Ond dwi'n dwi yn dwi'n meddwl bod y profiad gyson ni wedi bod yn help i short cytio progress Elfyn os ti'n deall fi. Ie. Good te. Edrych ymlaen. Dim mwy na'r un flwyddyn arall a bod yn onest. Yym. Does dim pwynt rhoi pressure yn cychwyn y season nag oes? Galli di'm...
T'mo', dwi'n meddwl mae Elfyn yn yy mae 'na lot o bethe yn debyg i ffor o'n i'n neud o. Fel ti'n deud, dim regrets. Os wyt ti'n rhoid cant y cant i mewn i dy ymdrech... Ie.

Wel, ti- t'mod, ti'n deud o hyd yn bywyd, reit, ocê, ti'n mynd i neud llai, ti'n mynd i neud llai, ti'n mynd yn hŷn, ti'n mynd i neud llai. Ond Duw, Duw. Ti 'di cael un...
ti 'di cael driving ticket, ti 'di cael speeding tickets ar y rallies 'ma o gy- o- o gwbl? Un neu ddau, do.